A hmasa in he thawnthu ngaithlatu te kan channel min lo la subscribe lo in awm anih chuan khawngaih a min subscribe tur leh like button min lo hmehsak leh tur in ka rawn ngen a che u. In rin i tlai a ni a mapui chu tluangi nen an in hmuh khat em avangin an inah chuan a va leng a An exam chanchin te sawiin an titi tui hle a. Tluangi chuan Zira nupui ṭhen thu chu thu thar hria ang hrimin a ṭhiannu chu a lo hrilh a. Mapui pawh chuan mak tih hmel tak hian a lo zawm ve mai bawk a. Zira nupui ṭhen chu eng atan mah ngai lo ni awm takin a awm thiam hle a. a thiannu hnenah chuan kei chu bialpa ka nei tha tawh bawk a zote nen u zir chu i kawp ve tawh mai a niang chu a ti a a nui vak vak a chutia an titi malh malh lai chuan tluangi nau seni chu a lo tlan lut a. Ka uma mi mama lo haw a, sap pakhat a rawn haw nasin. Phaiah an chawl a, Sente min lo nghak rawh an ti a. Ka duh lo a, ka lo haw daih a. Ka uma ma sap rawn hawn chuan thingrem a keng a, a zai tir ret ret mai. Ka u zuk hmuak ang u a ti a. Tluangpuite thian dun chu an nui dun bawk bawk a, Mapui chuan, Sente, i um a, Masap hawn chu eng ang maw? Thiante nen phai ah chuan in kal ho em ni? Nangmah chauh a i lo hawn an ti a. Kan thiante chuan sephung an lai a lawm, Mabiak a te rin tete ti chung chuan a tlan chhuak leh ta nghal a. Tluangi te thian dun chu Seni thu sawi avang chuan an phawk lek ve ta hle a, Tluangi chuan, Mapui tikhan lo thu la, tak tak a nih takin thingpui kan chhuang ange, nang pawh i ni la, i la in bik hlei nem ti chung chuan choka ah chuan a phei san ta a, in puia a lo lut leh chiah tih ah chuan a u te chu an lo thleng zui ve ta nghal a. A u chuan Mapui te thian dun chu chibai an buk a, a thianpa hnenah chuan an inhmel hriat tir ta nghal a. A thianpa chu an awmna hmuna an Major fapa a nih thu leh a nu chu Mizo a nih thu te, amah an duatzia te leh unau ang chiaha an en thu te chu a hrilh a. A thianpa chuan Mizoram rawn hmuh a chak avanga rawn hruai a nih thu te chu a hrilh bawk a Tluangpui chuan mama a hming pawh min la hrilh ve hleinem kan hming chauh a hriat bikin a dik nang Sentail ah chuan mama'n sap a rawn haw nge a ti mai si a enge an hnam hming te pawh min han hrilh nghal talh ta la tha dawn lawm ni a han ti a Tluangi u Thansiama siama chuan. A ni tak e, a pa hi Anglo Indians a ni a, a nu chu Pisangi a ni a. A pa hi BA a zawh hnuin sipaihah a lut a. Amah hi a hming chu Ronald a a ni a. A ni phei hi chu Mizoram a hnehin Shillong pawh vawikhat hma a la hmu lo. Tuna kan lo kal hian a hmu ve chiah a ni. Mizo tawng pawh hi a thiam tlem hle a. Mapui nen in hrilh thin dawn nia a tia. Ronald te pawh chuan mapui te thian dun chu Mizo tawng leh Sap tawng in pawlh nawk hian a be ve a. An nui tlat tlat hlawm a. Tichuan a u siama record player hawn chu an zai tir a. An naute ho hlim lutuk chu an bengchheng hle a, khua a lo tlai lam ta bawk a, Mapui pawh chuan haw zai a rel ve ta a. Tluangi te unau chuan chaw eiah an chelh nasa hle a, mahse a haw lui ta tho va. A tuk chawlhni chuan Mapui te thian dun chu nilengin Tluangi te inah an awm a, Tluangi u siama lo haw chu an thinawm khawveng te chuan an rawn lawm hle a, nilengin an in chu an khat deuh reng a, Tluangi u siami hi sipai a tanna kum nga lai an ni tawh a, sipai a tan hlim te a a lo haw tih loh chu tun hi a vawikhat rawn hawna a ni, kum li tha khua a a haw tawh loh avangin nula tlangval ho pawh an hming a hre vak tawh lo hle a. Mi lo leng reng reng chu an hmel a la hre deuh vek a, mahse an hming a hrehlawm lo tlangpui a, a ni tak maw tih hi a ni deuh reng mai a an han nui leh rih thin a. Tlaiah chuan mi pawh an thawl ta deuh bawk a, Tluangi te thian dun chu a u te thian dun nen chuan an leng chhuak a, khua a tlai deuh tawh avangin thui kal hman thui kal hman a ni tawh si lova, Ronald-a chuan fianrial tlang phul vela len chu a chak hle a, mahse an khawlu phul nuam tak pakhat Sawngbana hmun an tihah chuan an leng ta a. Hetlai hmun hi hmanlai Mizo lal hmingthang tak pakhat Vanhnuailiana khaw Siper anga awm Sawngbana leh a hote awmna thin a ni a, phul zawl zau tak a ni a, a hmun hi zawlrai nuam tak a ni. A phul lai takah hian kawngpui pakhat a kal tlang a, a phul tawp kawngpui chhakah hian thlanlung sang tak tak a awm a, chung thlanlung te chu Sawngbana leh a hote sulhnu vek a ni. Tlai ni tla tur chuan phul hnim hring kulh mai chu a rawn chhun paw sut mai a, phul kam thing bukah te chuan sava tin reng te chuan tlai ni tla tur lawmin an lo chiar niai niai bawk a, Ronald chuan a thianpa chu ni tla turin phul hnim hring a rawn chhun mawi a tihzia chu tawng thiam leh thiam lo chuan a hrilh ve a. Siama chuan Ronald-a chu hmanlaia chung lai vela cheng chanchin te chu a hrilh a, Ronald chuan an camera keng lo pawi a tihzia chu a sawi cham chi bawk a. Ngu tlang lan theihna hmun phul tawpah chuan an thu dal mai a, Mapui chu inthiar turin an piah thingbuk hmunah chuan a va kal a. A inthiar zo chiah tihah chuan a thlang lawka naupang pakhat thang kamah chuan sava hi a lo awk a, Mapui chuan a khawngaih em em a, sava dang hlim em em a tlai ni tla tur lawma an chiar vel te chu a ngaihtuah a. Chutia thih sual a mang ang em em chu sava an nung bik chu a khawngaih lutuk a. A mittui a tla ta hial a, chhuah a tum leh kham pang a ni si a, a chhuah hlei thei si lo va, a mang ang chuan a thiante chu a au ta chul mai a, a thiante chu rang takin an lo tlan phei a, Siama chu a rawn thleng hmasa ber a, Mapui mittui tla phunga ding chu a rawn hmu a, eng nge ni ta a rawn ti a, Mapui chuan chah nuih ti tih chung chuan U Siam han chhuah vat teh. Awii helai sava hi ka khawngaih lutuk ka chhuah thei si lova ka rawn au ring ngawt che u lawm a han ti a, Ronald leh Tluangi pawh chu. An rawn tlan phei ve tawh a, Ronald chu Mapui chak deuh ah chuan a rawn ding a, Siama chuan Mapui te mai mai thin hi tlangval Tla hlang i tawng ta emaw tihnak a laia a ho thin mange tichung chuan a zuk chhuah a, Savate chu a thlawk ta vang vang a, Mapui chuan hlim em em in, Ti rawh u, i phei ang u, kha va teh kha chu chhuah lo ila chuan mutngu pawh ka tuah that thei pawh ka inring lo. U Siam, i ti chhal tuk, ka khawngaih tak zet a ni, a ti a. Ronald-a chuan Siam-a chu thil awmzia chu a lo zawt ve chheng bawk a. Siam-a chuan nui tlat tlat chung chuan Mapui rawn koh na chhan chu a hrilh a. Ronald chuan Mapui chu mak tih hmel deuh hian a en a, an thutna hmun chu an pan leh ta a. Khua a tlai lam tak avangin an leng pawh chu haw zai an rel ve ta a. Kal pah a an titi mawlh mawlh lai chuan Ronald chuan Mizo tawng paih deuh hian, Mapui sava hmangaih a, keiman mapui hmangaih a, a rawn ti chhuak phawng mai a, an nui ta dar dar a. Siama chuan, A thluk han siam la, han sa nghal law law ta che, nui chungin a han ti a. Ronald chuan a sa ve leh nghal mai bawk a. Tichuan kham lo tak chung chuan chumi tlai chu an hmang liam leh ta a. Chumi tlai vek chuan Zirate thian dun pawh chuan Mapui kawm turin Tluangite in lam chu an rawn pan ve bawk a. Mahse, an lo len chhuah hman avang chuan nula dang pawh sawm ta lo chuan biak biaka te inah chuan mi tlai leng vel chu an thlir a, mapuite ho tlai leng pawh an lo hmu reng a. Hlim em em a sipai camp kawng hnuai kawnga an rawn nui thla bawk bawk chu an lo thlir reng a. Zira chuan a thianpa hnenah chuan, Kan hmel tha i chu an va hlim bik ve le, Thiana enteh, kar hnih khatah chuan Siama thian pâk hi a hmin leh mai lawk maw a han ti deuh salh a, biaka chuan nui deuh tlat tlat chung chuan, In inchhun khawp a nih hi, fa in nei hunah dirial lovah emaw, dirial lovih emaw a hmingah in la sa dawn nia nui chung hian a han ti a, Zira chuan ti tak hmel deuh hian biaka. Chiani khi khuak hir deuh a ngai tlatin ka hria. Nakin zan emaw naktuk zan em maw chu hmuh ngei ka duh a ni. I lo va hrilh thei ang em? a han ti a. Biaka chuan ner deuh nang chung chuan, Thei tih reng e, mahse i nupui a nih hrih si loh chuan Rilru zau deuh i neih a chul ang a han ti ve deuh ngat a, Zira chu inngaihtuah harh thut ni awm tak hian a rawn nui chhuak ta hawk a, an thian dun chuan an nui dun ta hawk hawk a, khua a tlai tawh avangin Zira pawh chu a ṭin ve ta a. Mapuite chhung chuan Ngurkhaw ramah chuan thingtlang lo ṭin khat hmun vel an nei ve a. Riak lo chuan han feh phakna chi a nih loh avangin Mapuite unau leh a pa pawh chu buh tuh turin thaw leh ni chuan an riak lut ve ta a. Zira chuan an riah tur a lo hriat loh avangin a lo muang deuh a. Biaka lah an lawi bo a zun buai avangin thaw tan zana lo va ko chhuak tura a tihlah chu a hman ta si lo va. A tuk zanah Mapui lah chu a lo riak bo ve tawh si a, a hawthlak lah chu a hun chep tawh si nen a rilru a buai hle mai a. Tlawm leh za pawh dawn lo a, Mapui te buh chu va tuhpui mai a duh tawh a. A thianpa chu a mawhchhiat leh ringawt mai thin a. Mahse an ngaihtuah chian chuan amah avanga engkim kal tluang leh thei chu a ni lawi bawk si a. Mapuite lo haw hun a nghahhlelhna lutuk avang chuan ni te chu rei a ti thei hle thin a. Biaka te inah chuan a kal zing dup mai a, biaka lah chuan a lo nuih mai mai si a. A dik tak chuan a thianpa talbuaina hi ho a ti deuh thin a ni. Mapui te buh tu pawh chu an zo ve tawh a, mahse a pi te an pui leh avangin an riak rei leh hle a. An riah kar hnihna zir tawp ni chuan an haw ve ta a, Mapui chuan a thianute in chu. haw pahin a tlawh phei a, Tluangi chuan an ram riah chhunga a ngaihzia thu chu a lo hrilh mawlh mawlh a. A u Siama pawh chuan Mapui chu khawhlui fanpui an an ngaih thu te chu a lo hrilh ve bawk a. Ronald pawh chu inpui atang chuan a lo phei ve a, Mapui chu chibai a rawn buk ngial a, chibai buk pah chuan Mapui keimah ngai lutuk mawlih Mumangah pawh artui chhung mawle a rawn ti a, an vai chuan an nui dar dar a, Mapui chuan Ronald lo leng la, mumang lo ah pawh ka lo chhum dawn che nia nui chung chuan a han ti a, Ronald chuan awle awle lo leng ang a han ti leh nghal a, Siama chuan Ronald hian Mapui hi a lungkham riau mai a. Mapui hi hawn thlak sak mai chi emaw ni dawn chu le nui chung chuan a han ti a. Tluangi chuan, Sap tlangval han thin fuh chu a bak a awm dawn chuang em ni? Mapui'n a duh loh leh kei nui ar ar chung chuan a rawn ti a. Tichuan chumi zana uaimi kal khawm tur te chu Mapui chu a hrilh a. Mapui chu thingpui te a in zawh chuan a haw ve ta a Zamgiah eikham chuan Mapui chu a in bual a, a hah deuh avangin kalkhawm pawh chu a peih chiah lo va, a in sing sa fel chiah tih ah chuan biak a leh zir a chu an lo lut a. Mapui chu an hnathawh chanchin te chu an zawt a, chu bakah Yme kalkhawmna kal a tum leh tum loh te chu an zawt bawk a. Mapui chuan ka chau deuh a, kalkhawm pawh ka peih meuh lo va, mahse chuan te inah a ni awm a, u Siaman Petromax Yme tan a rawn hawn sak a, chu chu kalkhawmna chhan tur pakhat chu a ni awm leh nghal a, Khuang ila khan min sawm ngun khawp a, Engtin nge maw ni dawn le? Ka nu enge in ngaih dan a han ti a? A nu chuan ka la tan chuan a tha khawp mai, mahse nangma thu thu le a rawn ti a, a u tlangval leng tur chu takchhak ah chuan a rawn thu ve a. Kal ve la tha ang, kei pawh ka kal dawn a, kan haw rual, kan haw rual a dik ang a rawn ti a, a chhuak ta nghal a. Zira pawh lehlam hawi chuan a nui tlat tlat a, Mapui chuan a nih leh kan insiam ange a ti a, pindan lam chu a pan ta nghal a. A lo chhuah chuan a inlengte hnenah chuan ti rawh u, i kal nghal mai ang u a rawn ti a, an chhuak ta nghal a. Mapui te chhen awm nula Mawi chu biak a chuan Kan sawm, kan sawm lawk ange tiin a luhsan ta nghal a. Kawtah chuan Mapui leh Zir chu an lo ding a. Mapui chuan, U Zir, engtik nge i chhuk thlak ang? a han ti a. A Zira chuan, Kar leh nilai vel khi ka tum deuh a, a remchang ang em aw? Exam a hnai tawh si a, kal hram chu kan tum phawt ang a, mahse ka ngai dawn lutuk che a, chhul leh palh pawh hlauhawm tak a ni, a han ti a. Mapui chuan nui har har chung chuan Chung che chu i duh thusam alawm ka tel lo a awm hi i duh thlan a ni tlat si a a ni lawm ni a han ti a Zira chuan a ni reuh lo ka tel lo a awm hi nuam i tih zawk avang a ni kha chawlh ni te kha tu dang in ngaih loh em kha ka hmu reng che u lawm a han ti a Mapui chuan en deuh har chuan. U Zir i ti mak thin e, i tel lo va, nui bawk bawk chang te a awm ve lo in min kuan reng i duh bawk si lo va, ka duhthusam ang chuan han awm ila bawihte hmeltha te eh a han ti a, a nui kar kar a, Zira chuan Mapui chu a han kuah a, titeh Mapuiin natna tam tak ka nei a ni. I kal khawm lo mai teh ang, kan inchhen a tul dawn si a, a han ti a. Mapui chuan, Ni lul lo ve u zir, kan chhuah dawn a, ka u thusawi kha i hre thiam em? Kan kal khawm loh chuan a dik lo ang, a han ti a. Zira chuan inngaihtuah muk awm fahran hian a ngawi ta reng a. Mapui chuan kuah kuah chiai chiai chung chuan u zir min hre min hriatthiam loh chuan ka chung a pik leh dawn em asin min hriatthiam min hrethiam hram teh biaka te chu an lo va chhuak har ve mawle titeh i kalsan mai ang a han ti a zira chuan mapui chu nghet tak hian a han kuah a a han fawp leh tê tê a a nih leh kan kal dawn kan kal dawn chuan biaka chu kan ko ange a han ti a. Inchhungah chuan a zuk lut a, Mawi chu an rawn hruai chhuak ve bawk a, tichuan kalkhawmna lam chu an pan ta a. Tluangi te in an va thlen chuan nula tlangval chu an lo thu khat chep chhawp tawh hle a, an lo zai tui hle a, Tluangi u Siama chuan Mapuite ho chu thutna a lo kawh hmu a, an pali chuan tlar hmasa lam an lo zuah awl ah chuan an thu ve ta a. La khat an sa zo ve hman chiah tih ah chuan kal khawm chu an tan ta a chairman chuan an veng nula pakhat vansangpui chu hun cherh hmang turin a han sawm a sangpui chuan pathian hnenah in hlan na a nih zawh hnu chuan an hruaitu pu fela chuan chiaman yma petro max a rawn hawn sak chung chang a an lawm thu te chu tawi kim deuh in a han sawi a a thusawi zawh ah chuan than siama chu-- thusawi turin an sawm zui nghal a, Siama chuan a thusawi hma chuan programme a in tel leh tel loh ka hre lova min lo hre thiam ula, ka thusawi hmain mapui zaia ka han sawm phawt teh ang a han ti a, Chairman chuan kan sawm dawn kan sawm dawn chauh alawm mawle, mahse Siama sawmna avangin mapui chu han zai phawt teh se a han ti a, mapui chu zai tur chuan a chhuak phei a, Biaka chuan guitar chu a perh sak a, Yme hlabu a mi? Rual duh kan inchhenna turin hun leh ni a han ta, hlim leh lawma kan len lai ni hmanlai an chang dawn ta tih hla chu a han sa a. Mapui hi a aw a lian vak lo naah mahse hla peka thiamin a aw hi a nalh riau mai a. Kal khawm ho chuan ngaihnawm ti awm tak hian an ngaithla a, an ngawi thup mai a. A zai zawh chuan Siama chuan chibai a va buk a, tichuan thusawi tur chuan a ding chhuak ve ta a. Siama chuan a awmna lam chanchin chu tlem a han sawi hmasa a. Chu bakah vai rama mahni hnam pui te an hlut zia leh an in ngainat zia te chu a tlangpuiin a han sawi a. Yma nula tlangval pawimawh zia leh an hnam nu leh pa an nih zia te theihtawpa chanla zel tura a duh thu te chu a sawi bawk a. A thu sawi zawh chuan chairman chuan an tui hnih hlak a, Siama thianpa Ronald-a chu zai turin a han sawm ve ta a. A theih hram chuan Mizo hla leh sap hla sa turin a han sawm nghal a. Ronald chu guitar chu an han pe a, a thianpa siama chu a han rawn a mizo hlasak tur a hriat loh thu chu a han hrilh a siama chuan sap hla sa phawt la kan la ngaihtuah ang chu a han ti a mizo hlasak ṭalh chu a duh si a auang chuan mapuiin sava hmangaih a keiin mapui hmangaih a tih hla sa mai dawn a han ti a. Kalkawm ho chu an nui ta dar dar a, Zira chuan Mapui chu an kheuh hlak a, zawite chuan a na ngawih ngawih thin mange a han ti sak a, Mapui chu a kun reng a, a nui char char a, tichuan Sapla chu an sa ta nge nge a, Mapui hlang ngai nat em em, Oh my darling, where are you now? tih hla chu a han sa a, a thiam viau leh nghal a. An sazo chu Ronald hriat tawk tur chuan Thank you Mapui chuan a lo ti zauh a, Ronald chu a rawn nui suih a, Zira chuan I tawng tam pal ange a lo ti hlak a, Mapui chu a nui mai a, Ronald chuan a mizo hlasak ai sa turin Mapui chu a han sawm leh tak avangin Mapui chu a zai leh ta a, mipui mit chu Mapui ah chuan a fuk vek tawh avangin Mapui chuan nuam a ti chiah tawh lo va, haw thuai thuai a chak hle a, tih tur dang te an han tih zawh chuan banzai an rel ve ta a, Mapui chu a u chuan nula dang thlah lo va a rawn fin tak avangin thu khawmuang lovin an haw ve ta a. Zingni chhuak chu a mawi hle mai a, Mapui chu a chhungte champhai a, an len vek avangin a buai hle a, inchhung singsa leh rawngbawlin a buai tuk pum zak a, amah chauha a awm avangin in nghah a tul si a, Chawikhama chuan Mawi chuan inkhawm turin a rawn au va, Mapui chuan a inkhawm hman loh tur thu chu kawtkai atang chuan a va hrilh a. A hun thawl neih chhun ni a a hriat avangin zira chu leng se a duh hle a tichuan lehkha a ziak a naupang tirh tur zawng chuan a chhuak a zira leh thanpui chu an kum chak kawng atang chuan an rawn chhuak a thanpui chuan mapui i inkhawm dawn ang e a rawn ti a mapui chuan inkhawm thei pawh ka ni lo ka chhungte champhaia an kal vek a. In nghah a tul tlat alawm maw le a han ti a, an kal leh ta mai a. A lehkha thawn tum pawh chu awmzia a neih loh avangin a pawt sawm vek a, inchhungah chuan a lut leh ta a, a tih tur hre lo chu a mu zal a, a hla thar neih te chu a sa vel ta mai mai a. Chutia a zai lai chuan kawngka kik thawm a hre ta a, zira a nih a ni ring ringawt a, a lo ni ngei tak a, zira lo lut chu a rawn nui lut ringawt a, mapui chuan u zir hi min nuih zat riau mai, pa thawia kar han nuih zat nih chu vai khaw rila pem daih a ni ka duh. ti tau hmel tak hian a han ti a, Zira chuan Vai khawrila i pe min ka ngai lutuk ang che ngachin ka nuihzat che ni lovin ka inkhawm bang hma lutuk hi ka innuihzat mai a nia. Mapui ka bulah hian han thu teh, nangmah vanga ka chet buai zia hi ka han hrilh teh ang che a han ti a. Mapui chuan nui chung chuan i duhthusam alawm, I buai zual ve leh lam vak thin la, hah hnep a i lam chuan i chau ang a, i mut a chhuak ang a, i mut thilh ve leh a reh mai thin dawn nia, chu chu thurawn ka pek theih chhun che a ni a han ti a, Zira chu a thinrim deuh bawk si a, a nuiha za deuh bawk si a, Mapui chu a han pawt-- a han pawt thu lawk a nui za siam nan maw min hman dawn ka ngaithei miah lo a ti i ti leh ang em a han ti a mapui chuan i ha var nalh sang hi ka hmuh zeuh chhung chuan ka ti zel dawn ni maw ka ti mai a a han ti a zira chuan chutiang hmuh nawm i tih viau chuan sapui var ful thak te kan va tluk lo mai awm ve a han ti a mapui chuan maithei a hun a thu le. I huh i hum dai tawh hnu hi an hnualsuat loh chuan kan um lawng lawng mai ang chu a han ti leh kher a a zira chuan a ngai thei ta lo deuh a mapui i rilru tak tak em ni a han ti a mapui chuan a fiamthu-- A fiamthui deuh hret ni a a hriat avangin a inti thutak ve ta hle a. Zira hnenah chuan, U Zir, min ngaidam ang che, hmeichhia hi zawng mi thuhnuaia awm tur ngang hi kan ni a, zalian takin kan fiam ve mai che a nia. I huathu nih chuan ka tawng zawng zawng kha ka sut leh vek a, i nupui neih ka theihnghilh ang hian theihnghilh ve hmiah ang che a han ti a. Zira chuan ma puifin zia chu mak a ti hle a, a ngaisang riau mai a, chumi darkar chhung lek chuan a duhna chu a zual tial tial hian a hria a, ma pui chuan u zir i va ngawi rei ve i lungawina nge maw a han ti a, zira chu a nui ringawt a, nui chung chuan ma pui i laka ka thik thuchhiat zia hi. Keimah ngei pawh hi mak ka inti thin, min ngaithiam hram ang che a han ti a, Mapui chuan ngaihthiam loh a hnekin min hmangaih vang a nih phawt chuan i ṭah pawhin ka nui tho ang a han ti a, an nui leh rih a, a thusawi chu a rawn chhun zawm leh a, Ngawihte u Zir, Zira chuan ka ngawi lo em ni nui chungin a lo ti a. Mapui chuan, Chutin lo ti lo la, i e. Hmaan zan thil thleng kha i lo thlir ve em? Ka tukverh kha ka hawng a, phaizawl kha ka han thlir a, thla eng lah khan a lo chhun paw ruih mai a, Johnny chanchin ka chhiar kha ka rilru ah a lo lang a, phaizawl phul vel kha a lungleng vah vaihna hmunah ka han chantir a, ka mittui a tla ta ringawt a ka nu in min rawn kau va han harh chhuak ta thut ni awm tak hian ka thungil awr a chuti mai a ka rilru an kal ding ta mai chu mak ka inti zawk hle a nangmah kha e ka sawi duh tawh lo a ti a a nui ta ringawt a a zira chuan nui sang chung chuan mapui johnny te chanchin kha chu ngaihtuah vak chi a ni lo kha. Keini zawng vahvaih a tul pawhin kan pahnihin kan vakvai dawn a lawm. A hreawm vak dawn em ni? a han ti a. Mapui chuan, U Zir nang nen chuan vakvai mah ila hreawm tih a hnekin ka dam chhunga ka hun hlu berah leh hlim awm berah ka ngai dawn a ni. A dik tak chuan engtik kawng mahin mawi hnai tak chuan kan innei thei dawn chuang lova. Khaw bu lum luah lova eng emaw chen chu kan awm a ngai tho dawn a. Chuta kan vah veihna honeymoon kan hman hun chuan Champhai zawl chhawr thleh eng hnuaiah kan hmang dawn nia. Min chawi awm turin a hualtu Sasawbuk lah chu a duai lo bawk a. Awi a nuam dawn lutuk. October thla vang lai a ni dawn si a, a lawm nan kan sawi lawk nghal ang e aw. Eng hlangi ka sak ang han thlang teh a han ti a. Azira chuan Mapuii ka tan hian i hlu lutuk a ti a, a kuai dak lawk a, a fawp ta vawng vawng mai a. An thlah fel an thlah fel chuan. Mapui chuan nui chung chuan, I thlang dawn lo em ni? Khawnge keiman kan thlang mai ange, eng hla nge ni ang aw? E, ka hre leh ta, min han dawn ve maw? Ka nupui Lalnunnemin tih hla kha, Kha mi kha aw, i lungawina tur a nih chuan i duhzawng ang apiang hi tih zel ka tum tak si a aw a buaithlak a nih hi a thlukah chuan ka buai em lo vang chu ti chung chuan zira kut chu a paih lawk a a khum lamah chuan a tlan phei a zira chuan a um zui ve bawk a a khumah chuan an inchei chiang chiang mai a mapui lah a lo changder thiam ve bawk. Chutiang chuan ni chu an hmang liam ta a.